Oranga Rangatahi Reha is live there at Te Pae o Hauraki Marae. Mōrena again bro. Oh, mōrena e hoa otirā i te rohe nei o Pare Hauraki, āe rā e te whānau, we are here at Te Pae o Hauraki Marae for day one of ngā, a, o tēnei o ngā wānanga, Oranga Rangatahi Wānanga Nama Rua hosted and facilitated by our beautiful whānau of Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust And less than an hour e te whānau ka tae mai ngā tini, ka tae mai te mano o ngā rangatahi o Ngāti Tamaterā ki runga i te papanekeneke o Papatūroa, ki mua anō hoki i te aroaro o to tātou nei whare nui a Te Pao Hauraki as we come together to celebrate our wānanga tū for 2025. E nōku te whiwhi, nōku hoki te maringanui, kua piri mai te kaiwhakahaere matua Ā, o tēnei o ngā wānanga tōku nei whanaunga a Ngārita Skipper, but I'll let her explain, ā, ko tōna ingoa and her role in this kaupapa e te whanaunga Morenā. Morena. Is your mic on, cuz? Aye.
Oh, ka pai. Now, Aye, maumahara explain to ai. the whānau, ko wai koe, nō hea koe, and your tūranga here at the wānanga. Ā, mauri ora e te whānau, ko Ngārita Skipper tōku ingoa, ko au te kaiwhakahaere o ngēnei, o ēnei wānanga oranga rangatahi, um, i raro i te marumaru o Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust. Um, he uri tēnei no nga iwi maha o Hauraki, a, no Ngāti Raukawa ki te tonga, no Te Whānāpanui, ngo, no Ngāpuhi nui tonu hoki. Oh, tēnei ka mihi atu ki a koe e te whanaunga. Now explain to our whānau, koinei te wānanga tuarua, ā, i raro i te marumaru o Oranga Rangatahi, ā, for all of our whānau, Give them a bit of an insight on what our rangatahi can expect over the next couple of days. Oh, there's a few kaupapa that we have in stored for mm. this wānanga, but our, our kaupapa matua uh, that overarches the whole, uh, our whole wānanga is around um, taiao, uh, kaitiakitanga, uh, te taka o te marama,

Um we've got um workshops around aspirations, um ngā hiahia, ngā wawata mō ā mātou rangatahi um mō ngā rā e heke mai nei, um mō te tau e heke mai nei, um anō hoki te mahi mau rākau, um we've got some guest speakers coming in, we've got some, yeah, there's quite a few Ā kaupapa that we have planned out for ā rangatahi. E mātua mō iho ana tātou e pā ana ki ngā pēhitanga o te wā, ā, but for you fellows as Oranga Rangatei and Ngāti Tamaterā Treaty Settlement Trust cuz what was the importance of establishing these type of wānanga not just for our rangatahi o Tamaterā but our rangatahi o Pare Hauraki? Kua mōku ake, he nui te kōhao kei roto i te ao Māori mō ā mātou rangatahi. Ā, te nuinga o ā mātou rangatahi, kāre i te mōhio ki te reo, ā, kāre i te tino hokihoki ki te kāinga, ki ngā marae maha o Hauraki, nā reira, koinei tētahi ara kia whakatuwhera i taua ao ki a rātou, ā, kia mōhio hoki rātou, kei te pae, hoki mai ki te kāinga, kei te tuwhera ō mātou ringaringa ki a koutou, ā, ko tā koutou mahi,

Um, ko tāku noa hoki mai ki te kāinga, kaua, kaua e whakamā. And you touched on, we've got some manuhiri, some guest speakers coming in mm. uh, over the next couple of days just to see their journey, uh, o rātou nei moemoeā, o rātou nei wawata. Are you able to give us a bit of an insight? Ko ai ngā kai kōrero ka haere mai ki te tautoko i tēnei o ngā wānanga? Ai, nā reira, mena mohi ana koutou uh, ki taua tangata rongonui on the mish, mm -hmm. um, ko Tahu Hollis tērā, he uri hoki anō Nō Ngāti Pūkenga. Ai, Manaia. Ai, Manaia. Um, nō, nō, he, he hononga hoki ki Tamaterā. Ai. Uh, kua, kua kimi a Daddy tētahi Kapai, hononga. Te whakapapa. Rera, ai, he whakapapa. Um, engari, ai, ko aia tērā, uh, ka haramai ia me tōna wahine, me tōna pēpē. Mm. Um, anō hoki ko Te Ahi Pourewa Forbes. Yes, ai, mi, Mihirangi tam... Forbes tōra. Ai, ai, eh? Mihingarangi Forbes' tōra. Ai. Nā reira, hikaka nāu. Um, Kia whakarongo ki a ratou korero, ko te hiahia kia kia pūrangiaho nga nga whatu o nga rangatahi kia hiahia ki te whai i nga ara o te ao Maori, o te ao whakangau poaka, nga mahi miria penei i a koe. So yeah, koira. Ko te pātai whakamutunga cuz um you know how has it been in the background Getting prepared for this wānanga, we caught up I think a couple weeks ago ngā kaimahi ki te āta wānanga, ki te āta tīpako ngā nekenekehanga mō tēnei wānanga but for you and your team, how has it been preparing for this wānanga? It's been amazing. Ki au nei, ina he māro, he kaha tō taituara, Ka māmā ake te haere o ngā mahi. Ā, ko tāku kē, ko au anake. Kei roto i taku hinengaro, he āhua nitpicking i ngā mea katoa, ā, kia.
That's a karaka pā thing, Āe, Kath, that's a āe, karaka pā āe. thing. E me, ka, ka, ka āta aro au ki ngā, oh, what if this happens? Oh, ngā worst Yeah. case scenarios, and i ētahi wā ka āhua, oh, anini te māhunga, engari, āe, pai te haere, māmā ngā, ngā kaimahi, Ā, ko te mea nui, i tupu ake mātou katoa i roto i te, te ao Māori, wharekura, kōhangā, nā reira, ā, mēnā e hiahia ana au te tuku i tētahi last minute task ki tētahi o ngā kaimahi, māmā, māmā noa te, te, te hikina o te mānuka. Ā, ko te kupu, ā, ko te kōrero whakamutunga, i aha ētahi kupu akiaki, ā, mō tātou nei rangatahi o Tamaterā, oti anō o Pare Hauraki that missed out on this wānanga, cuz what can you say to our rangatahi?
Stay tuned, you're gonna see all the stories, um, you're gonna see all the stuff that are gonna go up on our Oranga Rangatahi page as well as Ngā Iwi page. Um, and there's always a third and a fourth wānanga mm-hmm. whānau, so you won't miss out, just, yeah, nau mai hoki mai ki te kāinga. Ono mātou te whiwhi cars kua whai wāhi mai. koe ki te kōrero ki tō whānau o Pari Hauraki e pā ana ki tēnei kaupapa whakahirahira whānau It's less than an hour ka tae mai ngā rangatahi o Tamaterā ten o'clock ka tīmata te pōhiri heoi anō e te whānau very shortly we're gonna we're gonna make our way into the kouta we're gonna catch up with the head chef Tairere Skipper to talk about i aha ngā kainamunamu ā ka horapa ki runga i ngā tēpu heoi anō e hoa we'll pass the rākau back to you in studio.